Ике гает, Корбан гаете һәм Ураза гаетенә караганда да, бу көн хәерлерәк һәм өстенрәк һәм фазыйләтлерәк. Сүздән алынган. Бу көндә иң әүвәл Аллаһ Субхана ва Тәгалә дөньяны җыеп бетергән. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Мин Җирне һәм күкләрне алты көндә яраттым, дип. Әлбәттә, алты көн, ул, җәмәгать, җир йөзендәге көн кебек түгел, ягъни егерме дүрт сәгать түгел, чөнки ул вакытта әле җир дә юк иде. Шуңа күрә әл-яум. Яум дигән сүз гарәп телендә көн дип кенә тәрҗемә ителми, ә үзенә күрә бер период. Шуңа күрә алты период. Әмма ул Аллаһ Тәгалә тарафында бер көн булган. Шуңа күрә безнең җәмәгать Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллямның хәдис шәрифеннән килә, һәм менә бу безнең Әл-Мәарич, Әл-Мәарич дигән сүрәдә Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә,

Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, кыямәт көне дәвам итәчәк 50 мең ел. Шуңа күрә шушы 50 мең елда һәрбер халыктан да Аллаһ Тәгалә сорап бетерергә өлгерәчәк. Әмма бу өммәткә безнең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салләмнең өммәтенә нигъмәт булыр икән, без бу дөньяда сыгыннан килдек. Бу соңгы өммәт. Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм хатимул әнбия вәл мурсәлин. Әмма кыямәт көндә мөселманнар хисапта беренче булырлар ди. Һәм әйтә Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм, Аллаһ Тәгалә бу өммәткә шуның кадәр җиңеләйтер ди. 50 мең еллык көндә мөселман өммәтенә, пәйгамбәребезнең өммәтенә хисап ди илә белән икенде намаз арасында үтеп бетерсез ди. Илә белән ике ел арасында үтеп бетерсез, ди. Шуңа күрә, әлхәмдүлиллә, бүген шушы дөнья җыелып беткән көн. Бүген җәмәгать шушындый көн җомга көнендә Адәм галейһиссәлам җәннәткә кергән көн. Алла субхана ва тәгалә җәннәткә кертте. Һәм шул җомга көнендә Адәм галейһиссәлам Чыкты да җәннәттән. Әйтәләр галимнәр, икендедән соң кергән иде, ахшамнан соң чыкты. Шушы вакыт эчендә җир йөзендә 130 ел гомер үтте. Ягъни 100 җир хисабы белән караганда Адәм галәйһиссәлам җәннәттә 130 ел булды. Әмма Аллаһ тарафында икенде белән акшам намазы арасы гына иде. Шушы көндә җәмәгать кыямәт көне дә кубарылыр. Акшам намазыннан соң дөнья кубарылыр һәм ул да булыр җомга көнендә. Җомга көненең фазиләтләрен җәмәгать санасак,

Кемнәр менә монда Мәккәдә хаҗ кылучылар булса, Мәдинә шәһәрендә инде ул хәзер Мәдинәгә кергән, әмма ул вакытта ул Мәдинә шәһәреннән ерак булган Куба дигән урынга килеп җитә, Рабигуль-әүвәл аеның уникенче числосында дүшәмбе көнне. Шушы Куба дигән урынга җиткәч, Шунда ул дүрт көн тукталып тора, дүрт көн эчендә ислам динендә иң беренче мәчет нинди мәчет дип сорагач, әйтәләр кайберәүләре Әл-Харам мәчете дип. Кайберәүләре әйтәләр Пәйгамбәребезнең мәчете Ән-Нәбәви мәчете дип. Ислам динендә иң беренче мәчет Расулебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нигез салган ул Куба мәчете. Шушы Куба мәчетенә нигез сала. Шуннан соң җомга көнне иртә белән чыгып китә Мәдинәгә таба. Мәдинәгә таба барган вакытта җомга намазының вакыты җитә, Куба белән әле Мәдинәгә җиткәндә урта бер җирдә. Бу урын була Бәни Сәлим исемле кабиләнең яшәгән урыны була. Шушы Бәни Сәлимдә Расулебез саллаллаһу алейхи вә сәлләм ислам динендә һәм үзе килгәч, ягъни Расулебез беренчеләрдән булып җомга намазын шушы Бәни Сәлим Кабиләсенең яшәгән урынында ук та. Бүгенге көндә, әгәр дә хаҗга баручылар, умра кылучылар булса, иң беренче Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең җомга намазы укыткан мәчете шушы Бәни Сәлимнең яшәгән урынында Мәсҗидүл Җумга дип атала. Җомга мәчете. Бу да бераз генә Мәдинәнең үзәгеннән читләшкән, әмма бүген көндә алар барысы да инде киңәйгән Мәдинә шәһәренең эченә керәләр. Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм менә шушылай беренче җомгасын Бәни Сәлимдә башлап, аннан соң инде ул Мәдинә шәһәренең үзенең мәчетенә нигез салганнан соң шунда дәвам итә.

Икенче кешегә дә түгел, шушы аятны укысагыз, белегез, Аллаһ сиңа мөрәҗәгать итә, сиңа, миңа ди. Әй иман китергән бәндәләр булса, миңа әйтә Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә җомга намазының азанын ишетсәгез, ягъни намаз вакыты керсә, җомга көнендә сату алуларыгызны калдырыгыз. Базардамы син? Әле генә килделәрме синең квартираңны алырга? Менә бер ел сата алмаган идем фатирымны. Кирәк бит нәкъ шушы вакытта килделәр. Чира төзелде минем базарда алма алырга, җимеш алырга, йөзем алырга. Алты кеше басып тора акчалары белән. Ә монда җомгага азан Нишләргә? Менә бу сынау. Син дөнья белән нәфсеңне сайлыйсыңмы? Яки Аллаһ әйткән Коръәнне үтисеңме? Хәтта җомгага азан ишеткәч, Ике мөселман кешесе җәяүләпме, машинадамы, икәү бергә барасыз икән мәчеткә, шунда әйтәсез икән, ярар, килештек, синең бакчаңны, синең машинаңны алам, дип әйткән сүзегез дә азаннан соң ул харам. Ярамый. Калдырыгыз, ди. Әмма кемнәр өчен? Кемгә җомга намазы фарыз булды шуның өчен? Җомга намазы хатын-кызлар өчен, сабыйлар өчен, авырулар өчен һәм мосафирлар өчен ваҗиб түгел. Әгәр дә хатын-кыз яки бала, яки мөсафир, яки бер авыру кеше чыгып базардан әйбер ала икән бу вакытта, Аның өчен ул тыелган булып саналмый, тик, әгәр дә бу хатын-кыз бала, авыру кеше, мосафир кеше, мөселман кешесенә сатып ала икән, берсесенә намазга барырга кирәк, сатучыга, ә хатын-кызга барырга кирәкми, бу сату алу да дөрес түгел. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә шундый күркәм булган гамәлдән дә тыйгыгыз ди. Ни өчен? Ни өчен башка намазларга Аллаһ Тәгалә өстәүдәгезне калдырыгыз дип әйтмәгән? Иртәнге намазга юк, илә намазына ла әйтмәгән. Ястүгә дә, акшамга да сатып алуыгызны калдырмагыз дигән. Ни өчен җомгага? Чөнки җомгада хөтбә бар. Җомгада вәгазь бар. Җомганың хөтбә белән вәгазе дә намазы кебек үк фарз. Кайберәүләр әй хөтбәсенә барып тормыйбыз. Әйдә намазына өлгерсәк кенә җитә дип киләләр икән. Бу кеше тәүбә итәргә тиеш. Чөнки ул Кодрәтеннән була торып та хөтбәгә килмәсә, намазның ярты фарызын калдырган булып санала. Ике рикагать намаз укыса, соңыннан тәүбә итсен, дип әйтә галимнәр, чөнки ул белә торып хөтбәгә килмәде. Шуңа күрә Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кем дә кем җомга көнендә гысел алып, иртәрәк киләме намазга, ул бер дия корбан чалып, садака биргән әҗер булыр ди, бер дия. Кем бер сәгатькә соңрак килә, Ул сыер чалаган тәрәзәсендә булыр. Кем тагын да соңрак килә, бер сарык. Кем тагын да соңрак килә, бер тавык. Кем тагын да соңрак килә, бер йомырка садака биргән кебек булыр, ди. Азанга кадәр фәрештәләр ишек өстендә язып торалар җомга намазына кергән кешеләрне. Икенче азан, менә хөтбәгә азан әйтелгәнчә кадәр, фәрештәләр, ике фәрештә бар, ике ишек өстендә, алар язып баралар, кем керә җомгага, кем керми. Икенче азан әйтелгәннән соң, фәрештәләр китапны ябалар, һәм кереп утыралар мәчеткә вәгазь тыңларга. Алар керәләр вәгазьгә җәмәгать, шуңа күрә мөселман халкы җомга көнендә иртәрәк килсен ди. Көннәрдән бер көнне Әбу Бакр Сиддык радияллаһу анһу килеп керә җомга көнендә мәчеткә ашыгып. Әлбәттә, алар иртә килгәннәр. Килеп кергәндә, саный икән, берәү, икәү, өчәү. Мин дүртенче, ди икән. Варрабиу бәид. Мин дүртенче, әмма дүртенче инде ерак, дигән. Әй, Абу Бакр, нәрсә турында соң син сөйлисең дигәч, Абу Бакр әйткән, Кыямәт көнендә җәннәттә дә җомга көне булыр. Җомга көне җәннәттә аталар яумул мәзид Ул көнне фәрештәләр әйтәләр икән, Әй, җәннәт әһелләре! Аллаһы Тәгалә сезне чакыра үзенең мәҗлисенә барыгыз дип. Анда җәмәгать Аллаһның тирәсендә ул күренә кыямәт көнендә тулы ай кебек беренче сафта утырырлар, кемнәр җомгага беренче килделәр. Икенче сафта утырулар кем икенче килде, шулай иттереп ерагаеп, ерагаеп, ерактан гына Аллаһ Субхана вә Тәгаләгә күз төшерәләр. Шуңа күрә безнең сәхабәләребез җомгага иртәрәк килүне өстен күргәннәр. Менә бу сату алуны калдырыгыз ди. Тизрәк килегез намазга, бу сезнең өчен хәерлерәк ди, белсәгез иде сез ди. Хәтбә тыңлау Гыйлем алу сату алуга караганда хәерлерәк. Ни өчен, җәмәгать? Чөнки җомга намазы ул гыйлем гыйбадәте. Менә монда ирләр килә. Ни өчен Аллаһ субхана ва тәгалә ирләргә һәр атна җомгага килүне фарыз кылган, ә хатын-кызга юк? Гыйлемсез калсын өчен түгел хатын-кызларга, әмма менә без ирләр гаиләгә кайткач, Өйгә кайткач, балаларга, хатыныбызга, оныкларга, менә мин бүген җомга да шуны ишеттем дип, идә вәгазь әтидән барырга тиеш. Идә вәгазь ирдән барырга тиеш. Ә кайвакытта безнең хатыннарыбыз алгарак китәләр дә, гыйлемнәрен күбрәк туплыйлар да, мәдрәсәгә күбрәк йөриләр дә. Хатын-кыз өйрәтә башлагач, без нәрсә дибез? Өйрәтмә әле, үзем дә беләм. Хатын-кыздан бик өйрәнәсе килми бит. Шуңа күрә Аллаһ әйткән менә сез җирегез. Гыйлемлерәк, өстенрәк булыгыз. Менә сездән ишетсен балалар. Әти әйтте инде миңа бу доганы дип. Әти әйтте иде, теге җомганың вәгазен миңа сөйли дип, балалар искә алсыннар. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ирләргә кушкан шушы җомгага килүне. Расулебез саллаллаһу галейһи ва сәлләмнең бу җомга сүрәсенең иңү сәбәбен дә җәмәгать Расулебез вакытында Җомга намазы була хәзерге вакытта кебек түгел. Гает намазы кебек була. Ягъни, башта намаз укый торган булалар. Ике рикагать. Намаздан соң вәгазь булган. Иң башта Ислам диненең башында. Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям башта намаз укыткан. Аннан соң хәтбә сөйли башлаган. Шулай хәтбә сөйләп торган вакытта бер вакытны Гарәпләр күбесе сәүдәгәрләр, күбесе акча биргәннәр караванга, Шәмнән кайта товар. Көтеп торалар бу товарларын кайтканын. Бер вакытны караван кайтып туктый Мәдинәгә, караванның башлыгы керә дә мәчеткә кычкыра, Кайтты караван! дип. Дөррәү кубып чыгып китәләр. Унике кеше кала. Расулебез саллаллаху алейхи вә сәлләм янында унике кеше кала. Чыгып китәләр. Ни өчен? Чөнки болар намаз укыганнар, хәтбә тыңлау ваҗиб дип уйламаган.

Эшлә. Менә бу җәмәгать дәлил булып тора. Беренчедән, җомга көне мөселманнарга ял көне түгел. Эшләгез ди. Сәүдәдән килегез, сәүдәгә кайтыгыз. Ял итү түгел икән. Гаеп эш белән, намаз белән бергә барырга тиеш. Икенчедән, җәмәгать Фадлулла дигән сүз сәүдә генә түгел. Кемдер бу көнне җомгадан соң барырга мөмкин үзенең әнисенә, әтисенә кунакка. Монда Аллаһның рәхмәте бар. Кемдер барырга мөмкин зиратка, әрвахларга дога кылырга. Бу да фадлулла. Кемдер барырга мөмкин Ниндидер бер авыру кешене, ерак кешене дога кылып, аңа саулык сәламәтлек теләп кайтырга, бу җәмәгать җомгадан соң эшләнгән эш. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, Фәзкуруллаһа кәсиран ләалләкум туфлихун. Зикер һәм дога күп кылыгыз бу көндә, ди. Шәт, сез котылырсыз, ди Аллаһының газабыннан. Менә, җәмәгать, бу урында мин әйтәсем килә бер сүз. Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Хатыннар сүрәсенең 142 нче аятендә бер безгә бик кагылган бер аят әйтә. Әгуду биллаһи минәш шайтанир раҗим. Иннәл мунафикина юхадиун Аллаһа ва хуа хадиун.

Әмма Аллаһ үзе аларны алдагый, ди. Намазга бассалар, ди, ялкау килеш басырылар, ди. Шундыйларны белән бүген иртәнге намазга торгач утны кабызмый икән. Ник дип сорасам, әллә экономимы дим утка, юк ди. Утны яндырсам, уянып бетәм дә, аннан соң чыгып ди. Валлаһи газим җәмәгать. Бу инде бер башын бер якка салып, мырылдап, уяулы йокылыш тобы не проснутся, укый бу намазны. Аннан соң сәлам биргәч, или шунда авып китә, или все-таки барып җитә инде кроватына. Мунафиклар намазы. Намаз укылырга тиеш түгел ялкау килеш. Иртәнге намаз ул. Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ашыйсың килсә башта ашап куй. Аннан соң намаз укы. Чөнки башың үләп тормаса ризык турында. Йоклыйсың килсә йоклап ал. Аннан соң намазыңны укы. Намаз иң кадерле гамәл мөселман кешесе өчен иң беренче сорау да намаз була. Аны тиешенчә үтәсең. Кыямәт көнендә иң беренче сорау намаз. Гомер буе укыган намазларны җыялар. Җитмәсә фарыз эстиләр сөннәт, сөннәт җитмәсә эстиләр нәфел. Менә намазың буенча экзаменны бирсәң, дальше будет легче. Намазыңны бирә алмасаң, дальше будет тяжелее.

Бер сәгать торган вакытта пробкада 100 мәртәбә түгел, 1000 дога кыла аласың. Субханаллахи ва бихәмдихи, әстәгъфируллаһ ва атуб иләйһи дип 100 мәртәбә әйтсәң, бүгенге бөтен гөнаһларың кичерелә. Җитми дога зикерләребез. Шуңа күрә күңелебез ташка әйләнә. Икейөзлеккә таба барабыз. Фәзкуруллаһа кәсиран ләәлләкүм туфлихун, ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, зикер кылыгыз күбрәк бу көндә. Шәт, иншалла, Аллаһ Субхана Тәгалә сезгә нигъмәт бирер. Бу көндә, җәмәгать, бер сәгать бар. Шушы сәгатькә туры китереп дога кылсагыз, пәрдәсез кабул кылына. Кайсы вакыт икән ул дип сорыйлар. Кайсы вакыт икән ул дип сорыйлар. Аллаһ яшергән аны. Кадер кичәсендә яшергән, чөнки ул бик кадерле. Һәм бу сәгатендә яшергән ул ник кадерле. Кадер кичәсен табу өчен 10 көн үткәрергә кирәк догада. Җомга көненең вакытын табу өчен ярты көнне үткәрәе кирәк догада. Галимнәрдә сигез фикер бар. Җомга намазының хөтбәсеннән алып намазга кадәр дип башлана, әмма күпчелек галимнәр әйтәләр, җомга көненең дога кыла торган вакыты һәм кабул кыла торган вакыты икенде белән акшам арасында, ди.